hello maxaka endhonto ku hambanahambana vito ra mina hi mina mandlela gere gingirikani wa ku maxava ma ni vona mos ni kona ni kona ka nkanelo ya gingirikani leti hi nga tikhomi xikandza no lunghisa lexiwani xa mask hey mi ri swa laveka leswi swa laveka leswi vanhu ambala leswiwa loko a kha jikajika ngopfungopfu loko kuma ku a wu a wu sure ku ri ma ni twa mos ni twa nga ri mi ni twi ex kokanini lawani one ni ta endla ku ni hluvula mask a ndzi la kombisa ku swi kahle ku hi tisirhelela va ka hina um xiyimo xi bihe ngopfu xi bihe ngopfu namuntlha i siku ro sungula hi kha hi ri ka leswa swa leswa va nge te ri hi ti pfalela tindlwini first day of lockdown so lava hi vulavulanyana hi mhaka leyi nga nga ri vanhu vo tala va yi teke enhlokweni mhaka leyi ya khorokhoro mo ni susa xilo lexiwaku lawa ni nga kona a ku na munhu loyi ni nga ta ku na n'wi suspect-a ku ri mbexani na mina kuma ku na mina ni nga ta n'wi chela nchumu kumbe a nga ta ni chela nchumu ta xi veka tlhelo ku ni kota ku vulavula so i ku a hi tolovelangi mani i feel like socially we're not used to um, this thing of putting masks and everything is like mentally we are not we're not there psychologically a yi siza hi hi tolovela and hi twa nga swi twa swi swi swi hi tikela ku va i famba i mbale mask kumbexana i famba i vulavula i mbale mask swa ku ku na something a yi siza hi swi tolovela and i get to not to find va china um, tindhawu leti a vadzima va va swi mbarini leswiwani hikuva ni ku na ti-air pollution to tala se kona vadzima va swi mbarini vhele vhele um vadzima va swi mbarini swa ti-mask a va swi mbarisa ngopfu mhaka ya khorokhoro vadzima va swi mbarini so a la vulavula hi ku mi swi vone ku se hi nghenini ka 21 days lockdown a south africa and then vanhu vo tala eyi i nga ri a va teki mhaka liwa serious guys mi vone video leya

I can't. loko na himisa sweswo ni vona na video yin'wana yi kha yi huma va yi rhilesiswa xa nghuve ku bizi mhani swi le ku nwe ka byala switarateni

Amasikalanyeiwa Johanna desi sari corona liwatwara. Oh yeah. ha nigga south africa va kha va ku ka fiwo vete so- so- social distance tshama ni tindlwini na byala yi ri ka n'wina wa swi twisisa mara mi nga yimi a tshama hansi ka misinya ya switarateni mi pfula tibuti ku- ku- ku va hoyihoyi phela mhaka leyi ya va ku ve sweswiwani vanhu va- a va yi makaya swikolo swi pfali mintirho a yiminyana a va ndlela ku um xinghunghumani lexiwani xi nga hangalaki hi ku hatlisa va ringeta ku xi khoma se loko hi ni hi tlhe hi hlangana lava nge te hi nga hlangani kona swi vula ku loko munhu un'wana o va na xona xinghungumani lexani xa n'wi tlulela because loko no va ni kha ni vulavula so mara ma ku tlulela na wena se i na yona so a hi tihlayiseni va ka hina vanhu va le ku heleni la handle swi vonini ku already south africa yi na hundred and over one thousand cases leti nga confirmiwa se hi lahlekele hi vanhu vambirhi nakona hayi ha swi twisaka vanhu va 12 va recoverini mara xiyimo xi le ku bikeni because nambara yi tikomba yi kha yi ya yi kha yi ya henhla already se hi hina hi nga rhangela matiko ya le afrika hikuva hi ri na vuvabyi lebyiwa bya corona so a ni nge a hi tikhomeni kahle guys a hi landzeleleni swiletelo hi nga ignore mani ha swi twisaka ku mi le ka holiday mi tiwela mi le ka holiday a hi holiday a hi tihlayiseni va ndlela yo hi kota ku tihlayisa mara n'wina mi busy laha ndlela wa ni vona swin'wana va swi kuma hala hambi hi le alex hambi hi le ku kwala ku a ku tshwa mpamba la loko yey yey yey yey a ku tshwa mpamba straight

Gala ko my friend. Lo pala lo. ya and then loko a mi se swa swani swi voneni ku kumeleni a swo tala mi swi voneterini guys ni nge ze ni mi byela byela swo tala mara ni la ku vulavula hi swi swin'wana swa nkoka ngopfu ku na vanhu vo tala n'wana va complaini laha handle va ngo ah why vanhu va nga tshamanga emakaya va endla hi ni tixopeni ku ri keni veteri i mhaka ya i nkarhi wa lockdown i nkarhi wa lockdown va endla hi ni tixopeni hi le ku rivaleni ku la la Afrika-Dzonga a hi ringani a hi ringani hi la ku tirhisa marito ya ntwanano maraji a hi ringani hi swilo hinkwaswo leyi a hi nyikiwangi ku fana a hi ringani hi a xikhwameni ta vulavula hi xikhwama ke a xikhwameni xa hina a hi ringani and a hi beburiwangi ku fana se ku na lava kuma ku va va na timali va hatle va ya xava vona swakudya vanhu vo tala kuzekeni va vonise leswi va va leswi mi vonise va ri so va queue va nga ku queueni laha i mhaka ku vanhu lava ve le ku ringeteni ka ku kuma swakudya a va a va nge se za va hola minkarhi leyin'wana a vo va disobedient ene ni tsakisa hi ku government ni vone nga ri ya swi twisisanyana hi vanhu va pfumeleriwile ku va va fola hi tilayeni mara lexi nga biha i ku a va khipangi social distance that's the only thing

i va yisa ami kona ku ya pfala mi ni twi nga ri loko ni understand lockdown leyo ni twise ku ve ri kahlekahle i nge suki a limpopo ya eastern cape i nge suki limpopo ya joburg i nge suki ya a gauteng ya ya free state sweswo sweswo a va ni twi nga ri a va languta ngopfu mhaka ya internal the provinces they are looking between the provinces ku munhu a nga suki a limpopo a yisa corona a gauteng munhu le gauteng a nga suki a yisa corona a limpopo loko la limpopo already se yi le ku trendeni vone um the mec of health a limpopo va kha va rila mani va kwate ngopfu mani va kwate ngopfu mani va va kwate ngopfu
a hi ti-case leti hina va limpopo hi ku hi ve na tona i hmm. ti-case leti hi nga ti-import i ti-case leti ti va ti vuyaku sweswiwani na vanhu va vuya a joni na sweswiwani ha ri busy na investigator tin'wanyana ti kona va ni byela ku ti nghenile ko va ku a hi swi hetlisa hi fanele ku ri hi vulavula na minister ku sungula hi nge vulavuli na n'wina hi tona mara as soon as hi heta na minister mi ta titwa Eish. mi ta kuma ku munhu loyi ni vulavula ku hi yena maybe i makhelwani wa wena kumbe i papa wa wena kumbe i eh, papa ntsongo wa wena Eish. so i ta swi twisisa hiko swi ta swi ta ku fika kaya because loko ni vulavula mina va ku mec wa rhasa hmm. ni vulavula hi mhaka ya ku ni mi twela vusiwana ni twela vanhu va ka hina ni ni ni tshemba ku rihanyo ra vona i vutihlamuleri bya mina hmm. mara u nga ku vaakatiko a va swi voni hmm. va famba va khoma xitsongatsonga a ha ha tivi ku ri ki mani loyi a ri na xona i mani loyi a nga ri na xona xi tele swinene xi tele ko va ti ku ti-case ta kona a hi si vulavula hi tona ti kona halawani a limpopo leti ni nga ti kuma namuntlha ntsena and a yi ti case tolo mi ta tsundzuka ku a yi ri na six cases ntsena mara leti ni nga byeriwa hi tona namuntlha ta chuhisa Eish, Mm. eish, eish, eish, eish. ta chuhisa ene Mm. swi kombisa ku i magayisa lava a va ri vuya ku- ku sukani we loko ni ku va nga vuyi hi wednesday va vuya i vona va nga vuya na tona
okay guys mapato very very corona leyi va nge va yi kuma alimpopo va sure ku i vanhu lava va nga suka gauteng va yi tisa limpopo lero i magayisa magayisa ve ri ma teke corona va yisa limpopo hi leswi va nga swi vulela emisika i'm not sure how accurate that is eh i'm not sure because kumbexana mi nga hi pfulela hansi swi teka nkarhi wo leha fika kwini ku va munhu a endla test ne loko hi ta ku endla test i va kuma ti-results cause question ya mina yi ku va endlerini ti-test letiwani ivi va confirmerini ti-result letiwani because i just feel like the announcement was made on monday ku ku ta va na lockdown ivi hi thursday ku va na lockdown vanhu between

van'wani va plane plane sweswi va plane swona mara hi mhaka ku se ku na xinghunghumani lexiwa xa khorokhoro a a swi tava swi ve kahle loko vanhu lava tshamini va tshamisekile lava lava nga kona ni mara ku va mc va ku magayisa ma nga tisa corona a limpopo a ni yimi na swona mina lexi ndlaku ni nga yimi na swi mhaka leyi swo sungula i ku bait bridge is a gateway to africa swa ku loko munhu a lava ku vuya zambia i hindza hi le bait bridge ende hi le limpopo loko munhu alaka ya zimbabwe malawi you know all these african countries munhu i hindza hi le limpopo first before a fika leyi loko a famba hi mabazi kumbe tithekisi kumbe timovha ene vo famba njhe va fa va za va fika va nghena nghena tigaraji va xava swakudya va chela petrol all those things so a lot could have happened there

during the day so three days so how long does it take mi ni tiva ku swi teka vo ma five days to seven days ku kuma ti-result especially ka nkarhi wa sweswi ku ku na backlog vanhu vo tala va le ku testeni so a swi easy ku ha ti kuma ti-result so mi ni langutisa ku ti-case leti va vulavulaka hi tona va ti kume rini like ti humelele rini

ku na vakokwani ku na vamhanikhulu na vahahani hinkwako vanhu lava kuma ku i vanhu lava nga va vakulu and again veri corona yi tala ku athaka ngopfu vona because kuma kuma ku um masocha ya miri ya vona a ma tiyangi hi ndlela yaleyo the immune system ya vona a yi that strong so a va lavi ku khoma hi mikhuhlwakhuhlwa no fana na ticorona mukhuhlwana wa corona wa dlaya guys and eh, ni tingari vanhu vo tala vhela a va swi teki serious swilo leswiwani only loko se swi humela ka n'wina hi ku nga za ku ta ku swi tisa ku ri corona is a beast mara on a lighter note very uh, since corona yi ve kona uh, the earth is breathing hi ku ma swi tiva ku ku na mhaka ya ti-emissions like uh, air pollution all those things swi ndliwa ngopfu a china na matiko lama ti-industrial like russia and china america those are big polluters so right now because all industries have closed at least moya a wa ha thyaka ngopfu le le xibakabakeni which is good for the world is good for um, for climate change because climate change na yi vangiwa ngopfu mhaka ya swona ku kha ku hisa hisiwa swilo swo hisa hisiwa ku va na misi laha xibakabakeni ivi swi endla ku ku maxelo ma cinca ma swona maxelo ma cincacini mhaka ya ku climate change so ku va ku ve na corona swi swi a swi pfunetenyana ku sweswiwani the earth is breathing ku na moya wo tenga wu nga ku beni le xibakabakeni leswi a swi nga humeleli ku a ku dzima ku ri bizi ku that's vanhu va le china va dzima mbale ti-mask hi ku moya wu dzima wu thyakile na china so sweswiwani at least moya wa kha wa basa mara hi nge celebrate corona hi corona yi le ku dlayeni ka vanhu that's another thing so it's you don't know where you are so mani ta ku va ka hina a hi hlayisekeli laha hi nga kona hinkwakho a ha hakanyingi hi tala ku vulavula hi vunanga bya xitsonga laha ma namuntlha hi cincini bcause i mean na swi vona ku hi nge vanhu vo tala a va teki message lo serious loko nyika mabyala va kha va vula byala byi ri byi ta heta immune system ya wena ku loko o tshuka khome corona yi nge swi koti ku ku yi lwisa i ze i yi hlula cause corona ya ya swi kota ku yi hola va kona vanhu lava nga hola va tele ngopfu vanhu lava nga holi mhaka corona ene na vanhu lava nga ku loveni va tele so i nga pfuki i veka ti-statistics ta vanhu lava nga ta va va va hindze emisaveni hikuva i i ve negligent i nga ti i nga lemukanga so a hi lemukeni va ka hina hi hlayisa hi tekela hi tekela nhlokweni mhaka leyi va nga yi vulavaku social distancing self isolation loko u titwa nga ri a wu pfukanga kahle i ya ka doctor ya cheka i kuma leswi i ti-result ta wena i kota ku i byela lavan'wana lava i nga tshama i khumbakhumbani na vona ku ri va na vona va tivonela va ka hina a hi hlayisekeni laha handle ya a hi hlayisekeni va ka hina ni khense swinene ku va namuntlha mi yi langutini eka nkanelo wa gingirikani na mina mandlela gere gingirikani wa ka maxava ni khaneke eka switswalo swi ku tshikelekile nyora salute mi nga titimeli ni ka ayi mi nga titimeli wo ni vala mask mask leyiwani kahle kahle yi kahle a ni valanga swona mara heyi swa hlupha swilo leswi mhaka hina swi lava i kha i swi tiva a hi swi tolovelanga ku va mask very mask leyiwa ya pfuna mara yi pfuneta ngopfu ku hi nga tluleti van'wana na loko munhu o fika a vulavula a ku chela marhaxi kandzeni at least ya ku pfuneta ku tinhompfu na nomo swi pfalekile so a hi mbaleni ti-mask hi mbala ti-hand gloves na mina na to ti-hand gloves you know hi hlayiseka ma swi twisisa loko mo tshika khome nyana hi hi flunyana swin'wana ku na ku rhavela swa pfuna a ni vuri ku swa horisa corona a ni vuli swona sweswo ni nge ku rhavela swa pfuna ku hisa mati mo hisa i chela tiya kofi i tifikile ta hi nkumba hi chela na vix nyana ha i ta nga nga pfuka hi ri kahle so a hi hlayisekeni hi nwa na mati mo hisa hi gagula hi na i chela na munyu nyana hi ku ha swa pfuna nyana leswiya ni khensini va ka hina salute mi nga titimeli mi nga titimeli mi nga titimeli ku huma qiqotha